Grazzi talli ingħaqadtu magħna għal din it-taħdita qasira dwar Leħen il-Malti, ir-rivista tal-Għaqda tal-Malti tal-Università. Din is-sena l-Għaqda tal-Malti tagħlaq 90 sena imwaqqfa u r-rivista se tkun qiegħda fl-40 edizzjoni tagħha. Aħna nixtiequ naqsmu magħkom ftit informazzjoni dwar l-istorja ta' Leħen il-Malti u wkoll ftit informazzjoni mill-esperjenza tagħna bħala Edituri Ġenerali ta' din ir-rivista f'perjodi pjuttost differenti. għalkemm kollha wara s-sena 2000. Miegħi għandi lil Leanne Ellul u lil Joe Borg, it-tnejn marbutin mal-istorja tal-leħen il-Malti, it-tnejn kienu edituri, barra li huma t-tnejn għalliema, Leanne hija kittieba tal-poeżija u tal-proża u Joe Borg huwa segretarju tal-Akkademja tal-Malti. Se nibda minn Joe. Grazzi Joe talli qiegħed magħna. Grazzi wkoll lilek, Mura Mario, tal-opportunità. Se nibda b'mistoqsija daqsxejn storika. Għalfejn l-Għaqda tal-Malti għalqet 90 sena iżda Il-Leħen, din ir-rivista, qiegħda fl-40 edizzjoni tagħha? Mela, biċċa hi din. Fl-1931 twaqfet l-għaqda u l-leħen Malti ma damx ma bda joħroġ, beda joħroġ. L-edituri kienu Rużar Briffa u Ġużepp Bonnici. Eventwalment, sal-1958 da baqa' għaddej bl-istess numru. Sal, jidhirli sal-numru 287. U kien annwali wkoll, kien joħroġ. U kien joħroġ ta' spiss, mhux bħal-lum, ġifieri, kien joħroġ, però irqaq. Kienu kun vera rivist iktar mill-li ktieb. Kienu kun irqa u joħroġ eh, erba darbit fis-sena jew iktar, skont il-kas. Il-meravilja li anki fis-snin tal-gwerra baqa joħroġ minkejja l-iskarsezza tal-karta u diffikultajiet xorta baqa joħroġ. Imbagħad, għal xi raġuni, eżattament ma nafux x'inhi forsi amministrattiva, fl-1960 in-numru Reġa' beda mill-bidu. U mill-1960 sa dis-sena għaddew, appuntu, 40 sena. U għalhekk qed timmarkaw l-40 edizzjoni. Ma fil-verità meta tgħodd in-numri kollha, jiġu xi 327.
Għax qabel kien joħroġ iktar minn darba fis-sena. Is-sabiħa hi din imma, u di sabiħa ħafna, li n-numri In-numru tas-sena indikat bin-numri Latini, bil-Latin, dak baqa' konsistenti. Ekku. U suppost dis-sena tiġi XC.
Ġifieri dis-sena se tkun id-design. Id-design tiġi, id-design sena tiegħu, imma n-numru għal xi raġuni kif għedna fl-1960 beda mill-bidu, reġa' beda. Bħala numru ġifieri għal xi raġuni amministrattiva forsi ma nafux eżatt. Kien hemm ukoll kwistjoni meta f'ċertu perjodu l-kelma Malti, jekk m'iniex sejjer żball, ma setgħetx tissemma fit-titli. Kellu wkoll xi ħaġa x'jaqsam dan jew? Kien hemm dik il-problema wkoll minħabba dik il-liġi, imma l-ikbar waqfa saret fis-snin tmenin. Kien hemm politika differenti, l-Fakultà tal-Arti żżarmat, kien hemm riforma fl-Università. U minħabba li l-Fakultà tal-Arti żżarmat, l-Aħner Malti wkoll waqaf. Għamel perjodu ta' disa' snin wieqaf sakemm imbagħad fl-1989 bl-entużjażmu bil-ħeġġa tal-Professor Lever Friggieri reġa' qajjem lill-Għaqda tal-Malti did-darba bi President student, George Said, kien George Said l-ewwel President student, għax qabel dejjem kien ngħidwa kif hi, Professor Aquilina dam ħafna editur. Imma Il-Professor Oliver Friggieri ried li jkun hemm student president id-darba biex vera tkun għaqda studenteska kemm jista' jkun. L-ewwel proġett kien propjament il-Monument ta' Dunkarn li ħadilna ħafna enerġija u żmien. Però li ħen il-Malti ma domniex maħriġnieh. Ġifieri fl-istess żminijiet. U bdejna noħorġuh Mħallat bil-kitbiet imħalltin bħal qabel, qed tifhem? Ġifieri dik kienet waħda mill-raġuni għaliex twaqfet, kienet raġuni politika, utilitarja forsi, qed tifhem? Però mbagħad meta reġgħet twaqfet il-Fakultà tal-Arti u qed tifhem? Reġa' beda joħroġ. Semmejt il-kitbiet Hemm, u jiena persważ li fir-riċerka li għamilt inti fuq l-istorja tal-għaqda tal-Malti tal-leħen, iltqajt ma' edizzjonijiet antiki, bħalma qed naraw hawn quddiemna wkoll, ta' din ir-rivista. X'kienu l-ewwel għanijiet ta' din ir-rivista u inti, mill-esperjenza tiegħek bħala editur tagħha, Kif tħoss li nbidlu u x'żammet l-istess? Fil-bidu kien hemm artikli fuq kollox.
Anki artiklu fuq it-trab kien hemm. Studji ta' studji, ġifieri minn fejn u da. Ġifieri kien eklettiku ħafna l-leħen Malti, kien l-importanti li ara nistgħu nikkomunikaw bil-Malti. Ma ninsewx li l-Għaqda tal-Malti kienet biex ngħidu hekk il-benniena għal eventwalment id-Dipartiment tal-Malti. Ġifieri Daru Zarbriffa u Ġużè Bonnici ġejjin mid-dinja tal-mediċina, żewġ tobba dawn. U jħossu l-bżonn li jwaqqfu din l-għaqda biex ikun hemm preżenza tal-Malti anki mill-lat ta' akkademiku. Mhm. Ġifri mux itnejdu li kienem, kienem, kienem, kienem, kienem studji, sajdon, per eżempju, jgħabadlek ma kelma u jgħamillek artiklu fuqa, fuqa, ġifiri. Eh, mbagħad ovvjament il-poeżiji, il-proża, Temi Zammit, ma l-ewwel kien hemm laqwa kittieba eh, fil-leħen il-Malti, ma l-ewwel inġabru tajb li ngħidu li mill-ewwel kumitati mill-ewwel kumitat tal-qadda tal-Malti. Għandek żewġ presidenti ta' Malta, għandek il-Serent Nemamo u lil Anton Bodiġiġ. Jiġifieri minn hemm iż-żerriegħa ara x'kien hemm. Eventwalment Ġużè Aquilina jissieħeb ukoll, jagħti kontribut tiegħu wkoll u jintbagħat jistudja Londra biex jikseb il-grad ta' PhD bil-pattu kondizzjoni li jekk iġib il-PhD titwaqaf il-katedra tal-Malti. Jiġifieri l-għaqda tal-Malti kienet qiegħda twitti t-triq. Għad-Dipartiment ta' Malti prattikament, u daw tajjeb ngħiduhom daw l-affarijiet, l-importanti anke bil-kitba ġifieri biex nsemmu l-kitba, mhm. il-preżenza tal-kitba stampata bil-Malti li dak iż-żmien kienet xi ħaġa forsi għall-università xi ħaġa ma tgħidix. Mhm. Ma rridu nsemmu lil Mikel Anton Vasta li ħafna snin qabel diġà kien qed kien tefa' żerrija, ma ovvjament Kien hemm storja oħra hemmhekk għandek Vassali dejjem inqisu bħala l-patrijot sfortunat. L-affarijiet ġew loħżina. Imma ġifieri diġà kien hemm xewqa u ġvera li jkollok il-Malti jiġi studjat ċentifikament. Naturalment, u bat mal għaddew is-snin u l-lum bid-Dipartiment tal-Malti b'saħħtu bil-istudenti, bil-riċerka, il-Malti qed jiffoka, il-leħen il-Malti qed jiffoka l-aktar fuq proża letterarja, kritika letterarja, ġifieri llum mhux se ssib ċertu artikli, u qas naħseb jiġu aċċettati mill-bord editorjali, mm. ċerti artikli li kienu jiġu stampati dari, qed tifhem ġifri llum jiffoka aktar fuq id-dinja letterarja, l-kritika, l-lingwistika naturalment. Skont l-istudent li jkun qed jirriċerka, u dik ħaġa sabiħa li l-istudent ukoll jippubblika parti jew xi taqsima minn dak li qed jirriċerka. Ħalli dak li jkun jieħu idea wkoll ta' x'inhu għaddej fil-Malti. Rridu ngħidu wkoll li l-Ħanna Malti beda mill-Malti fl-1926, tgħidli kif? Briffa kien ħabib kbir ta' Franġisk Xavier Caruana. Il-Malti qed ngħidu li l-Malti tal-Akkademja tal-Akkademja.
li beda l-Akkademja twaqqfet fl-1920 u l-Malti beda joħroġ ħames snin wara, 1925 il-Malti. Sadattant imma Rużar Biffa kif qed ngħidu kien ħabib kbir ta' Franġisk Xavier Caruana. U dan qallu qallu tridx qallu toħorġu ħarġa dawk kien joħorġu erba' fis-sena sewwa. Qaltu tix waħda minnhom niddedikawha lill-istudenti tal-università. U Rużar Biffa ovvjament kellu ħbieb tiegħu u dan ġabar il-kitbiet U ppubblikaw numru, imma din il-biċċa, f'dan il-mbierek ta' numru, l-edizzjoni speċjali tal-1926, poġġew l-arma tal-Università. U qisu qabdet minn hemm. Imma mbagħad kellu jgħaddu, kellhom jgħaddu ġifieri iktar snin sakemm ħareġ il-leħen fl-1931. Imma xi ħaġa kien hemm dik l-opportunità u qalulhom komplu, ħeġġewhom biex ikomplu. Minn hemm bdiet ta'. Xtaqt nieħu spunt minn dan li qed tgħid, Joe. L-Għaqda tal-Malti u ħa nistaqsi ftit lilek, Leanne. L-Għaqda tal-Malti hija għaqda studenteska. Inti bħala editriċi fl-2017, hux hekk jidhirli, kemm taħseb li l-parteċipazzjoni tal-istudenti għadha daqshekk b'saħħitha? Qed naraw li l-leħen kien

Ġifieri iva llum ir-riċerka u l-xogħlijiet li joħorġu huma marbutin mal-Malti, imma kemm hu sabiħ li anki fi żmien fi żminijiet oħrajn kien hemm xogħlijiet bil-Malti imma mhux neċessarjament fuq il-Malti. U dak jagħmlu spazju speċjali ħafna fil-fatt. Fuq il-parteċipazzjoni tal-istudenti, Fil-fatt, ħa ngħid ukoll mela fi żmieni, ta' mela tinstema' li qisha li ilha. Mijiet ta' snin.
Fil-fatt kont diġà bdejt inħossni ftit forsi ikbar ħa ngħid hekk mill-istudenti ta' dak iż-żmien għax kont diġà qed ngħallem, mbagħad okej kont qed nistudja l-masters. L-istess jiena, eżatt.
Imma ngħid id-dritt id-distakk tibda tħossu xi ftit. Hemm din l-enerġija friska żagħżugħa li hija njettata fl-leħen il-Malti u naħseb li hemm bżonn anke biex jitkompla. Illum il-ġurnata inħares anke lejn l-istudenti tiegħi, anke partikolarment tal-kulleġġ tas-sixth form, u nara li hemm enerġija kbira, enerġija kbira għall-kitba, jiġifieri s-sena li għaddiet minkejja l-isfortuni kollha li ġabet magħha, Skoprejt ħafna ħafna studenti li jiktbu u li jħobbu jittraduċu u li anke diġà ppubblikaw f'leħen il-Malti fil-fatt fir-rivista li għaddiet. U allura anke dawn l-istudenti li biex ngħid hekk naqbduhom anke mis-sixth form imbagħad huma riżorsa umana apprezzabbli meta jiġu hawnhekk. Ikolli ngħid li fl-edizzjoni tas-sena l-oħra, fid-39 edizzjoni, kien hemm kontribut studentesk qawwi ħafna ikkumparat ma' snin oħra, ġifieri, u jiena ħadt gost ħafna bih, ġifieri. Jgħin ħafna u jinkuraġġixxi ħafna lill-istudenti li jaraw il-kitba tagħhom istampata u ppubblikata li jħossuhom u li jħossu taw kontribut u ma ġiet stampata qed tidher hemmhekk. Hija importanti. ma' ta' awturi stabbiliti. Ekku, ekku. Dak hu l-kuraġġ, dak hu l-kuraġġ. Eżatt, ekku. U studji ta' ċertu kalibru, għax kien hemm studji verament interessanti. Ekku. Xi ħaġa oħra naħseb importanti li anke jiena nħoss illi ħadt mill-għaqda u mil-leħen il-Malti u nibqa' grata għomri kollu, mhux biss l-ispazju fejn nippubblika, għax anke qabel ma kont fil-bord u editriċi kont ippubblikata f'Leħen il-Malti, imma anke l-għaqda u Leħen il-Malti jtik ċertu ħiliet anke amministrattivi tista' tgħidu inti. Dawk il-ħiliet li tibqa' ġorrom miegħek. Ħammur pass oltre mela, l-ewwel nett jekk jinħażel ix-xogħol mela qed tieħu gost. Importanti. Jekk ma jingħażilx, titgħallem taċċetta disfatta. Ġifieri. U terġa' tipprova, mhux hekk, mhux hekk. Ekku.
Imma kif qed ngħidu wkoll imbagħad hemm il-livell ieħor naħseb amministrattiv. Ekku. Għall-istudenti li jkunu fil-kumitat, iservihom ħafna. Nitkellem mill-esperjenza. U għana wara kollox importanti għalina Qed nitkellem sa bħala segretarju tal-Akkademja, aħna m'aħniex hemm għal dejjem. Jiġri aħna nistennew kważi li Dawn l-istudenti li għaddew diġà jafu x'inhu kumitat, minuti, laqgħat, għedejat, li inti lest li ċċedi ħsieb għal ieħor jew Se jkunu lesti. il-ħsieb tiegħek jinbidel għal kollox u jsir xi ħaġa oħra, imma Li dak hu. taħdem f'tim. hu. Li taħdem f'tim Mela. importanti ħafna Ekku. u mill-att amministrattiv ukoll, ġifieri hemm il-finanzi, flus, sponsors. Ġifieri dak għalina dak huma dak dik hija esperjenza All right, imprezzabbli dik għalina għax inti meta mbagħad insibuhom dawk Alla jrid dawn l-istudenti nittamaw li nsibuhom u jieħdu ħsieb lill-Akkademja wkoll. Eventwalment hemm ukoll il-Kunsill tal-Malti. Jiġifieri tarġa' tarġa' ma' minn ximkien tkun bdejt. Tkun bdejt mill-Għaqda tal-Malti, mbagħad l-Akkademja, ktrit, u mhux bil-fost fid-dinja tal-Malti, jiġifieri.

tal-pubblikazzjoni, ċoe li jwassal għall-pubblikazzjoni, tajna ħjiel tiegħu, u anke l-metafora tat-tarġa għaliex il-proċess mis-sottomissjonijiet għall-evalwazzjonijiet għall-qari tal-provi huwa proċess twil, huwa proċess ta' madwar sena, it-tnejn aħna kollha nafu għaliex konna edituri. Lian, jekk ikolli nistaqsik tirrifletti ftit fuq dan il-proċess u tagħżel parti li tassew ħalliet impatt fuqek, liema tkun? Din waħda mill-mistoqsijiet diffiċli biex tagħżel punt wieħed u naħseb li l-iktar kelma importanti hija proċess. Jekk forsi nista' nibda naqra minn qabel, mela forsi għal min ikun hemm barra ħanejtek, forsi jara ħanejt il-glorja tal-mument li għandek ismek bħala editur jew editriċi fil-ktieb Hija sabiħa, hija ta' unur, kollox, imma r-responsabbiltà li ġġib magħha hija tremenda. U din irrealizzajta, ġifieri meta mbagħad dħalt jiena fiż-żarbun, għax sakemm kont anke fil-bord, sakemm kont membru tal-għaqda, tal-kumitat, sakemm kont imbagħad membru tal-bord. taħdem u tirsisti u imma il-fatt li għandek id-deċiżjoni aħħarija wkoll fuq spallejk f'dan is-sens hija kbira ħafna biex ngħidu hekk. Ir-responsabilità tibda anke issa kont qed inqalleb ftit hekk l-emails għal din it-taħdita. Sibt email li kont batt il-professur Bernard Mikallef biex ngħidu speċi minn qed nissuġġerixxi anke għall-bord. Mhm. Anke dik ir-responsabilità li qed tlaqqa' nies forsi ma tafx kif ħajmorru flimkien, jridu jkunu anki minn oqsma forsi ftit differenti, ġi dik ukoll hija responsabilità kbira, anke l-marki.
U li kull sena jinbidel dan il-bord, importanti li nfakkru lil min qed isegwina li l-bord minn sena għal oħra jinbidel biex dejjem ikun hemm l-oqsma orajt se jibqgħu bejn wieħed u ieħor l-istess, għandek nies mit-traduzzjoni, nies mill-proża, poeżija, Dis-sena ħa jkollna wkoll pubblikatur. Però hija responsabilità li inti dejjem trid tagħżel nies differenti li jagħtu kontribut f'dan il-proċess. Kompli għax waqaftek. Laqas xejn, kaxxa magħluqa u kif qed ngħidu ma tkunx taf eżatt dana. Il-marki huma responsabilità oħra, jiġifieri xembej marka oħra. Fis-sens, bat dak huwa l-proċess ehm, iktar interjuri biex ngħidlek eżatt li tittam. L-għażla tal-kriterju.
L-għażla tal-kriterju wkoll. Ehm, imma forsi ġimin kejja li qed insemmu dawn l-affarijiet li kollha jeħtiġu pis u responsabilità, eċetera. anke fil-moment ta' setting, mhm. niftakarni bil-qeda ma' setem, duru sal-inqas eh, virgola biex nejdu. Mek u kollem responsabilta kbira, ma jgħamizlek xejn. U xorta s-sib xejn.
Muxek, muxek. U l-għar, il-qoxra, il-qoxra, met inti, inti tkun ħat xsib ġewwa u vera ma jkollokx l-inqas bal. U bat toħor joħroġ l zbal fil-qoxra. Imma kif qabizli dan? Il-qoxra hija vera kull meta jiġu qoddim il-kodba Attenti għal qoxra, għax l-ewwel ma tikol lajn. Ekku, ekku. Però naħseb l-isbaħ moment mbagħad xorta mhux wieħed ma nsemmilek. Tibżax, tibżax, tibżax.
Imma naħseb meta jiġi fidejn il-qarrejja kemm ta' min ikun ippubblikat li tara wiċċu jixel. Ehm, u kemm anke tal-udjenza ġenerali, ġifiri il-membri tal-aqda anke ħossuhom guburin, ġiġi li nara bionoti, eh, dak li kun jgħidlek jien membru tal-aqda. Hemm dik xi ħaġa sabiħa li tirċievi anke xi ħaġa fiżika li tħoss li tagħmel il dak li jkun eh, jappartjeni għall-laqda dik sabiħa ħafna. U naħseb però l-isbaħ rigal tal-leħen il-Malti jiena fuq kollox huwa l-legat. Mhm. Eh, il-fatt li snin wara issib min baqa jirreferi anke għal ċerti artikli li deru fil-leħen għax isiru awtorità iva, wkoll. Iva. Naħseb għalija dak huwa l-isbaħ rigal.
Kelma preċiża ħafna legat, preċiża ħafna legat, huwa legat, huwa legat, huwa referenza għal min li ġej warajna u tislima għal ta' qabilna wkoll. Qed tifhem? Jien naqbel perfettament ma' kif semmit li hemm. Il-proċess kollu huwa importanti, ma tistax tgħid Jiena wkoll, jiena l-għena tiegħi huwa li meta jkun lest, qed ninfilsa fl-inviloppi, ħa nibagħtuh battikata. Imma dak huwa l-iktar mument jiena nħoss ċertu entużjażmu li dan issa raħ jasal għand il-membri tagħna, tajniehom xi ħaġa. Ara, dan hu l-frott tax-xogħol tagħkom u tagħna talli afdajtulna l-kumitat f'idejna u qed nwaslulkom il-pubblikazzjoni għax wara kollox kemm l-Għaqda tal-Malti u kemm l-akkademja, ġifieri l-qofol huma l-pubblikazzjonijiet. Nagħmlu ħafna affarijiet u attivitajiet u nafu serati, se fejn stajna, għax tista' kollox online. Imma imma l-qofol qiegħed fil-pubblikazzjonijiet tagħna u l-ktieb. Ikolli ngħid li s-sens ta' sodisfazzjon li ħassejt is-sena l-oħra, parti kbira minnu ġiet mill-fatt li kien hemm ħafna kontributuri li kienu hemm l-ewwel darba. Onestament, vera, vera ħad gost u kien hemm mument partikolari fejn fil-qari, fit-tnedija, emozjonaw ruħhom u dak il-ħin emozjonajt ruħi jiena, għax vera kienet esperjenza mill-isbaħ naħseb.
E, biex ngħaddi għal xi ħaġa oħra, quddiemna qed naraw leħen il-Malti hawnhekk edizzjonijiet differenti u qed naraw li l-estetika tar-rivista nbidlet matul iż-żmien. Nistgħu niddiskutuha, Lian inti kont parti mid-deċiżjoni biex jiġi aktar uniformi id-dehra tal-leħen iktar Mela.
Ma nafx. Anke hawnhekk mort nirriċerka. Tajjeb, tajjeb. Mela, ara, jiena kont parti Ħa nagħmlu hekk, kont membru tal-Kumitat tal-Għaqda tal-Malti minn meta reġgħet bdiet ad interim fl-2013 u mbagħad sal-2017. Dawn l-ewwel tliet snin fil-fatt, jiġifieri fl-2013, 14 u 15, hemm xogħlijiet tiegħi, però ma kontx membru, kont membru tal-Kumitat imma mhux tal-Bord tal-Leħen. Però niftakar id-diskussjonijiet naturalment għax il-Bord kien jikkonsulta mal-Kumitat biex anke beda joħroġ b'dan il-lawn, hekk ħadrar. Niftakar li f'moħħna dejjem kien hemm din l-idea li anke forsi nitbedu mill-aħmar ovvju.
Tal-Malti. Dejjem aħmar.
U naqek, konna bilna li dan huwa kulur kif tajt Neutrali?
Le, le, eh, neutrali. Eżatt, frisk fl-istess waqt, mhux forsi daqstant ovvju. Li serħek ukoll, għax l-aħdar iserra. Ekku. Hmm.
Umbagħad kien fl-2016 illi fil-fatt konna kellimna lil Zvezdan, Relic, mhm. u dak iż-żmien kont eh, parti mill- eh, mill-bord u s-sena ta' wara kont imbagħad l-editriċi. Eħe, biex erġajna bdejna, però zammejna ħanejdu hekk, ir-ruħ ġi semmejna numri latini, ir-ritratt jew pittura fil-qoxra, insomma, ġifieri. Ingħata biss il-konsistenza tibqa' hemmhekk. Ekku. Mingħajr ma tkun implikata żejjed. L-unet anki l-qoxra baqa tiżżomm din il-konsistenza u dik importanti ħafna f'rivista serja. Mhm. Dik hija l-libsa tagħha. Issa mhux qed ngħidu ma tinbidel qatt. Tifhem tistgħu taraw hemmhekk hemm diversi imma kien hemm żmien twil li kellha kellu l-leħen ma kellu dik il-kaxxa kwadra. Mhm. Għaż żmien twil ħafna bl-istess. u anki l-istil tal-titlu. Qed tifhem? Jiġifieri naqbel miegħek hemm dik parti mir-ruħ tiegħu li jkun hemm il-konsistenza b'dawn l-irqaqat żgħar. Qed tifhem? U mbagħad ovvjament il-kontenut inbidel u inti tista' tgħid li ġewwa sar ktieb issa ma ġralna bil-Malti. Naqbel miegħek perfettament.
Però wkoll, kif bdejt tgħid qabel Jo, bħal Romario, baqa' jżomm, jiġifieri anke, biex ngħidu hekk, it-taqsima letterarja fis-sens ta' proża u poeżija, imbagħad it-taqsima tal-istudji, eżatt, u t-taqsima speċjali wkoll. Kont sa nsemmiha fil-fatt.
Dik ilha fil-leħen, it-taqsima speċjali? Tifhem, ejja ngħidu kien ikun hemm ħarġiet speċjali. Pereżempju, hemmhekk għal ta' Ninu Cremona nagħmlu mod. Imbagħad aħna fi żmienna fakkarna l-50 sena mill-mewt ta' Ġużè Bonnici. Eh, anki timbru konna għamilna postali, niftakar. Eh, ġifieri anki meta mewt ta' Rużar Briffa hemm ħarġiet speċjali żgur. Mhm. Inti fhem illum hemm taqsima speċjali. Eh.
Dik l-għażla tagħha hija nara ma nafx taqbilx miegħi li personali, tirrifletti daqsxejn anka l-editur. Jiena sena oħra pereżempju kont ikkuntattjajt studenta li kienet iddiskutiet in-normalizzazzjoni f'rumanz ta' Oliver Friggieri. Jiġifieri dak huwa suġġett li huwa għal qalbi ħafna, allura qisni nara daqsxejn laqta personali fiha wkoll sabiħa. Fil-fatt fis-sena tiegħi ġibt il-ktieb biex niftakar eżatt x'kien jismu, kellna laboratorju tal-lingwi, l-Malti, it-teknoloġija u l-mezzi soċjali li kien kitbu l-Professur Albert Gatt, għaliex fil-fatt daqskemm inħobb il-letteratura wkoll, studjajt il-lingwistika, anke fir-riċerka tiegħi, u allura ħew kol. Sabiħa. Vera, dik xi ħaġa sabiħa ħafna.
Il-parti speċjali jista' il-cover story. Ekku, u fil-fatt jiena kont ukoll irbat il-qoxra magħha, ġifieri hemm ċertu. Dik importanti tagħna li l-qoxra tirrifletti. Kif qed tgħid inti l-libsa tkun. Iva, iva, tirrifletti.
Tirrifletti kollu.
Jiena se ngħaddi għall-aħħar mistoqsija li għandi għalikom, x'inhi l-viżjoni tagħkom għal din ir-rivista wara l-erbgħin edizzjoni?
Tistgħu, f'idejkom.
Ara, jiena ħsibt fi tliet punti. L-ewwel nett kuntenta ħafna anke li issa r-rivista qed tkun aċċessibbli online fl-OER tal-Università għaliex naħseb illi dak huwa Ġie daqskemm importanti, anzi, li jibqa' joħroġ il-ktieb fiżiku, imma naħseb il-pass li jmiss huwa semmejna l-legat anke li l-edizzjonijiet passati qegħdin hemmhekk u li anke jkun hemm referenza faċli ġifieri naħseb li mhm. tinżamm il-ħarġa online anke fid-depożitorju tal-Università hija importanti immens. U minn hawn nirringrazzjaw lil kull min involut f'dan il-proċess. U żewġ affarijiet hekk li ħsibt fihom anki forsi direzzjonijiet li jista' jieħu Leħen il-Malti li waħda minnhom minn dejjem inkoraġġejniha anke l-ispazju għall-kitbiet kollaborattivi. Ħafna drabi naħsbu fl-awturi forsi bħala dawk li jaħdmu waħedhom fl-istudju tagħhom magħluqin. Ġieli kellna kitbiet bejn żewġ riċerkaturi jew jien naf iktar iktar riċerka fil-fatt milli proża u poeżija imma Inħeġġeġ ħafna anke l-ispirtu ta' kollaborazzjoni fejn jidħlu anke xogħlijiet letterarji u traduzzjonijiet għaliex naħseb li huwa pass fertili mhm. ħafna. U fuq kollox ukoll xi ħaġa li bdejt naħseb fiha Naturalment il-bord editorjali anke joffri il-kummenti tiegħu biex dak li jkun itejjeb xogħlu. Forsi l-qudiem ukoll tajjeb li jkun hemm spazju, anke forsi meta nibdew niltaqgħu wiċċ imb wiċċ, biex anke x-xogħlijiet magħżula ikun hemm taħriġ pereżempju minn kittieba jew edituri jew anke pubblikaturi biex ix-xogħol verament anke jilħaq livell ieħor biex dak li mhm. jkun itejjeb iktar u iktar ix-xogħol tiegħu u jifhem anki ċertu forsi kummenti minn fejn ġejjin, eċċetera, eċċetera. Ta' min jiddiskutihom dawn għal kumitati futuri ovvjament. Mela, mela, mela. Ġo. Jiena l-istess ħaġa ta' ġifieri l-Malti issa huwa legat u għandu jibqa' jkun hekk. Il-kontinwità hija importanti, wieħed irid iħares u jiftakar u jsellem lil ta' qabilna, ma ma jistax jinjora wkoll il-preżent u l-futur. Ġifieri l-kontinwità hija importanti ħafna anki li minn kumitat għal ieħor qed tifhem li jkollok persuna li baqgħet hemm għal ċertu żmien sakemm jindraw l-affarijiet, dak li jkun isib ruħu f'daqqa waħda ġo kumitat. U jgħid issa x'se nagħmel? Ġifieri jrid iħares irid jorbot katina ma' ta' qablu biex ikompli għal ta' warajh. Naħseb hemm eh, jekk wieħed jimxi fuq il-passi li diġà mxew u jsaħħaħ dejjem. U jinferex iktar, kieku nixtieq nara l-ħelma jinferex iktar. Mhm. Tifhem vera li huwa speċjalizzat, imma tajjeb li wieħed u vera, mhux biex idoq it-trombi, imma rridu eh, nwassluh iktar naħseb ukoll. Dik importanti. Jiena min-naħa tiegħi nixtieq aktar studenti jemmnu fil-kapaċitajiet tagħhom u jikkontribwixxu għaliex għandna bżonn ilħna ġodda. L-ilħna ġodda dejjem hemm post għalihom. Jiena naħseb dik hija ħaġa li l-leħen tagħmlu spazju partikolari ħafna, spazju sabiħ. U jekk nista' forsi nżid xi ħaġa tal-aħħar ukoll għaliex ma nistgħux ma ngħiduhiex kemm hi sabiħa l-preżenza anke tan-nisa. Ekku, ekku, ekku.
L-istess fil-kumitati, imma anke tant u tant qegħdin naraw awturi u riċerkaturi u dan din il-preżenza hija importantissima. Il-parteċipazzjoni ta' nisa dejjem rajta tiżdied, speċjalment fl-għaqda tal-Malti. Dejjem tiżdied. L-akkademja dan l-aħħar. Mhux dejjem, imma dan l-aħħar ukoll, imma fil-laqda tal-Malti bis-saħħa tal-istudenti fajliet, jiġifieri kien hemm preżenza tajba ħafna. Grazzi Leanne, grazzi Joe, grazzi lil kull min segwiena. Ibqgħu segwu l-aġġornamenti tagħna fuq il-paġna ta' Facebook ta' Leħen il-Malti u anke ta' Laqda tal-Malti. Grazzi mill-ġdid.